Yah, oha peninga nya iya kai dai. Iya nama berita kita semua. Nyadi diatu kitai begulai ba channel Aki Gihingau tauka Aki Gihingau Channel. Apau iya nama berita wai. Ngahap kitai sama belagai au.

Ya, oha nya ya tabi peninga. Selamat betemu baru enggau aku pengeluar program ba channel Aki Geringu Tapam Kumbai. Au nyadi baka ke sekali tu kitai begulai baru ba cherita ti diberi nama Bebalas Langkau Umai. Iya nya tusun ke tujuh puluh semilan. Au ngambika enda betanguh agi ngambika enda masau jam kitai mega. Nyadi beketu meh bunyi cherita kitai bebalas langkau umai tusun ke tujuh puluh semilan. Au, nya meh bala uco enda ulih nalu lekiak pama begulai enggau aki Geringu. Gaji dia tadi serediah udu dia minta ai ba tudah empa ka seduai empi kam. Enda udah iya dibai siko nya tuak masam. Masam ukai bebula masam tuak sida empa kam enggau empi kam. Nya meh tiap taun kenu ku jerita. Sida nya enda nemu enda bulih lumu belama pama enggau orang pekit tuak ti pemadu masam. Tuak ti pemadu nyamai nang sigi nadai orang bukai nang sigi tuak sida ini Geringu. Tang beteguh udu tuak nya ditaruh ini kitai ini Geringu. Dilalai kia meh ai tuak nya. Enda leh enggai kaki Geringu tu tan upi dirimpu enggau ai tuak nyamai ini Geringu. Mal ga, lubang nyawa aki kitai nya bam baka lubang gua pia kenu ku iya empu. Eih, aki, aki. Umas ngaga gamal enda sigai bekenya aki. Kumai nya mai meda gamal ngerising enda nyadi bekenya ko deh. Ooh, mesok tuai indai ku nya aki, aki. Semampai kenya belama asai iya baka kena teleba dek peda aku. Pia ko tudang embakap nundai aki Geringu. Kasih tudang aki Geringu dikumbai ngerising enda nyadi. Ooh kumbai nya mai ngirup ai tuai masam. Ni aki Geringu nya pejam chelak. Tuai rumah seligi nyau tabin.

Anak enda ngambi kaku uban sing kunjoi seduai. Uban nya aja ulih nyuman kaku ninga diuchur aki Empika Palui. Pia ku tudah aki Geringu, nemu du ugi ngangau ku tudah Empika enggau nama Palui. Amat pama ga enti tuai sida Empaka enggau Empika menyatau nemu ngasuh kitai Chirian.

Okey, seduai ditu chou chou kalau mayuh ngumung jaku seduai daripada aku. Iya uji bagi kitai tuak pun yen chela tu. Sayau ngan ti buai chou. Nadai mayuh tau ninga seduai. Kia dua tunjuk siko meh kitai tu legi. Anak muai tuak tu sayau iya nemu deh. Pia deh ko aki Geringo. Nyo mai tudang paka mengom pika nembu ke tuak pejam chelak nya. Sayau ti dibuai pia kenu ku aki Geringu. Nya meh enda empa aja petelan aja meh pia dikuja aku. Ngambi sama bela sepi ngambi sama bela pejam chelak sama bela ngerising pama udah ngirup tuai nya nadai berakal-akal. Ooh enda aku akai enda aku enda. Deja menemu ke tuai nyenti disayau kia. Uh daki daki aki daki ngai ke puni pantu chugo mayuh leh ditu. Pia ke tudan pakap dulu agi bedaki daki. Daki ke tudan pakap enda leh ngai ke kitai tepantu chugo. Uh nyampau chugo nemu mantua. Enda nemu meh kitai chugo nama ku sida tadi. Nan nemu enda mayuh pedung buah sida iya pama ke begulai. Enti ni kedingu nyudah datai legi nya baru sida sama bela enda munyi. Nya baru sida ngeleput pama ini manggah kitai nya udah datai pama ini manggah nya ninga randau sida iya. Ooh anang bena enggau chau mali. Aku madahke tau. Tuak tu ahi behau pulut kenau ngaga iya. Mali ku hang tuai, mali ngai kitai puni. Bukai mali ngai ke pandul chugo nya palui. Aku tu na takuk chugo aku tu. Ti chuga nemu ngetup bahu kita kuat nemu deh uchau. Kita nya ukai nya nemu utai. Nya enda ulih nya enda ulih akai ap dianing ka panduk chuga. Enggai enda ngalih ka aku ketuai tau seduai deh. Pia aku aki gedingu madahka deh empu mali. Mali puni pia ko aki Geringu. Nya meh enda ulih enda bagi enda ulih enda sama ngirup tuai nya. Sayau iya enti dibuai ke pia aja. Eh amat ditu aki. Amat mali pia aki. Iya mali nama da aki. Iya nama aku meda suwih amat urang muai tuai nadai ga puni aki. Iya dia nya engka ngemula kami aki. Ti disayau ke nya empa di siku aja manah mai aku endah mai kami. Ai kami aki enti udah dulu kami ngirup tadi. Pia ku tudai ampi kap nemu udu mega akih kitai ampi kap nyau laki Geringau. Amat mega munyi ku akih kitai ampi kap, ni orang suah memuai tuai nadai meh puni. Nan sigi ka nundi orang di aki kitai nya. Nadai orang enda ditundi aki Geringau ka iya tuai ka iya besai ka iya baru ada ditundi iya meh. Eih nya layan uchau layan. Uhang muai peda di nya ukai muai ngapa nya. Uhang muai tuak kala dipeda di nya muai kantu hua tu hangka nya ucau. Muai ke petaha muhang ucau ucau nan mutai sekali kali seduai deh. Iya bagi kitai metuak tuan amu jaku seduai deh. Anang kalu lama nengah ke tuai tu masa magi ucau. Pau meh jaku seruai dia tau. Nya meh beda lalu nyalin ke tuai masa menya dia aki geringu. Dinga bejaku baru ga aki iya kitai empakam laban ke agi empai puas ati. Aki, oh aki. Ti pia endi ba ngirup aku akai enda ku ngirup tuek nya legi. Muai aja ku au. Muai meh aku aki muai kasih ke petara aki au ukai kasih ke aku. Aku enggai ngirup aki ngelak ke petara meh sekali tau. Ooh awas bala petara peda ku aki kasih ke sida ai begitu ai nya ku muai dulu. Pia deh ku tudang pakap madah kediri enda ngirup ai tuek nya. Kasih ke petara meh pia ku tudah aki kitai empakam.

Kumbai enda nemu ngano bunsu antu ku seduai. Iya tau ai seduai. Nadai mayuh tau dua tunjuk siko ane mih jako ane meh muai ah. Mali muai nemu seduai deh. Udah petaha tadi udah mabuk ai jaman akou. Pia ko aki dingu lalu nyalin lalu nyua kedue ko nyai tuai masam. Ka pernah idup aja me tuai nya pia deh ku jako. Akai ukai ulih dikena kaul orang ke benama aki Geringu. Nemu agi kitai nemu agi agi geringu ngerakal kitai nya meh enda ulih enda begaru pala dua iku nyejam meh aki geringu nadai ulih rakal rakal enda ulih tawal tawal pama begulai enggau aki geringu aki Ajin. Apau bepu pu masam ake masam tua tu ake ngunjung ngunjui bisi aku jamai ai tu legenda kai pia ko tudai ampa ka ngunjung ngunjui ke utai kai bayak metu pia dek ku jako kado tunjuk aja tang ti segelas tadi tu nya baru ngunjui pia ko tudai ake ke tai empa ka peseduai empi ka nemu nemu seduai nya belakon nemu du duai nya ngelangkong ke utai. Okey. Ooh, pama tuai indai tua tu neh bakap. Hei, aruah tu rumes ligi nyulah sawa agi pala peda ku. Pia ku pikap mega sama bela engka kai deh seduai ngirup ai tuai masam nya. Nyo maki geringu lelaki aja iya meda ulih tu deh empaka ngom pikam. Nang sigi jenaka pama due ko nya bisi. Nya maki Geringu tu rindu amat iya ke dua iko nya. Rindu udu iya begulai enggau tudang paka Ngum Pikam. Nadai nemu enggau orang pedis ati, nadai mega nemu enggau orang ringan pama sebut ke Betundi. Aaa iya ucho aki Duam, oh ucho aki. Iya nai sepi tuai tiga bulan sida empaka Pikam tau deh ucho.

Poo ka sia kia kitai duam ngai bepadu dia ngenang kaul antara seduai endo cemugi. Laban apai orang indu apai endo cemugi tu kenu ku jerita idup idup mati mati madahka diri ngai betamping ngai begulai enggau sida duam. Ok nya baru amat pedis nya baru amat tusah nya baru amat malam ari jamai utai ke baka nya. Nya meh meda duam tu. Madak diri enda nyamai ati dia ada aki ringu lalu nyawa dia. Eh kapa nya uchau uchau badu badu ngena utai nya agi. Anang kiuh ka apai endo nya du uchau. Ukai nyi iya ukai nyi seduai iya enggau dek jadi. Kapa ka ngiha utai bekenya. Ama manih ana bekenya uchau. Uji uji huap kali sekali tuai dua tunjur tu abih achi ta legi uchau. Badu ding ngenang utai nya agi uchu pemung udah pejam chelak jemai tuak tiga bulan nya amai ento. Pia ku aki Geringu nyawa uchu ai duang. Amat mega munyi ku aki Geringu. Ukai seduai iya ke enggau ai jadi. Anak iya ke enggau jadi nyeka pa kiruh ke utai ke bekenya agi. Tusah mega aki iya kitai Duam tu laban ketegal laya lama sida aki ni Duam enggau apai endu. Nya meh kebuah apai endo tu endang tu rindu ke tudah dom. Tang enti dikira, enti dirunding ke baru, dom amat nadai nemu utai sekali-kali laban sida iya endang sigi ke agi mit di suba. Nadai nemu utai, nadai nemu laya sida aki ni iya. Hei nya baru laya lama agi dikenang. Laya lama nyau datai ba tubuh sida dom. Eh, enda ku bangat ngira nya ke. Tang meh, ati tu ke bangat enda nyamai ia. Enda nyamai enda nyangka meh ku ake. Ukai inya nemu utai aku tu, kada meda sida inya belaya aku tu suba. Ni laya sida ia baru diatu ku nemu. Hei, tusah. Tang amat munyi ku dei ga ake. Nya lah dikira ke utai baka nya. Ni kurang meh ka meda tau kengai meda kitai aki. Amat meh kitai tu nang nganu nang ngachau nang ngemedis kurang aki. Nyi ku aku nganu endo. Dini nyem bang alih ke mbok tanah seberai. Pia deh ku tudah dom nyawa aki Geringo. Taja ati anak nyamai taja ati tudah dom tuna nyamai tang mia ulih nerima semua utai. Ke nyadi nya kenu ku jerita. Kira ke agi kuat meh orang bujang nya nempuh semua penguji ke nuntung seduai endo Chemugi. Dini nya leh kira orang ke ngai meda kitai nya. Dini dini endun nemu nadai orang ngai meda kitai. Engka ketegal laban kitai tu sama bela bisi pengurang enggau pengelebih kini nadai kitai nemu laban Semua kitai diau ba dunya injau tu sigi enda nemu nadai penanggul, sigi enda nemu nadai penguji ti datai nuntung kitai. Semina kitai tu aja enda tau enda kering, enda ulih enda kuat nempuh semua utai, semua penguji. Bebalas la engkau umai. Iya peninga semua nyadi cerita bebalas kitai ke sekali tu iya nya tusun ke tujuh puluh semilan di lengka ka aku naka tu dulu. Au terima kasih laban udah ninga cerita tu terima kasih mega ngagai kita ke udah nganti terima kasih ngagai kita ke udah subscribe channel Ake geringu tapa bekumbai au ti nadai penanggul aku sigi datai sigi nampuka kitai cerita tu baru au muput ulu aku nadai jaku bukai oha nya iya ngarap kitai betemu baru begulai baru ba channel ake geringu terima kasih.